Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Kawuono wan kaendi kod achiel oganda goika bende isebedo kineno kaendi moloyo to bende elayo nogo mari mar TikTok kendo bende tich motimo kawuono dwa menyo mondo bende ogonwa mbaka ni nochako kanye okenge mage goeki ma bende osegoyo gigo eke bende ogombo ni mondo otim. Maendi en AJ Media man kodi en an Ajwang' Junior kaka pile rwakni machiegni e chenro marwa mar ng'e jathum kodwa kaendi. Chal nade wuoluo? Alei kama. Inyalo nyiswa ni nyingi owuon en ng'awa? Nyinga original? Te. Nyinga mar Mpesa iluongo ni James Odhiambo. Mhm. Mm. James Odhiambo. Mane mane ID. Uh -huh. Uh, to nyinga mar uh, mane mane kendo usani mar usani uh -huh. Dop Kid MC Dop Kid uh, eh, MC Dop Kid ang'o miyo ni yiero MC Dop Kid MC Dop Kid no okane mana yiere uh -huh. mm. Ng'ama ng'ama nomiyigo? Maro. maro mane? Maro ma min nyako koso maro moro? Nitie ng'ama iluongo Ma min nya Migori chiega. Aha. Eh, ema nomiya nyinge no chon kapod watindo. Nyamigori miwer- miwero cha. Eh, nya Migori no. Aha. Eh, mano kapo nomiya nying no ka wan e klas adi cha yawa. Klas adek. Mano ema nomiya to nachapni kode. Eh, Ichapni kode. eh nachapni kode dierego to ne pok adonje art kanyo. Okay. MC Dope Kid, weche mag thum ichako higa mane? To kwani an an jathum? Onge go thum. Ng'awa koni an jathum. Mitimo cha nang'o? An an atimo thum. Mhm. Mm, eh to koro an thum mopogore kodgi. Mhm. Yeah. Thum yien mane? Iluongo ni comic music. Comic music. Yeah. Ema dwa ng'eyo sigande ni comic music ni chake higa mane? Uh, higa machake achake 2019. Mm. But nok na, na goya goya na goya goya oko to nok nene nok goya. To koro magoya makoro nene en 2021. Madhi 2022 kanyo gimoro dwe mar apar gariyo. Yeah. Ema igoye. Ema koro achapa go kweli kweli. Eh. Uh, e sigandi mar thum kata bende ang'o ma nomiyi bedo gi lek mar donjo e thum? Mar donjo e thum? Lek. Uh, nitiere ng'ama ne siko yanya ni dwonda rach, dwonda rach, dwonda rach. To ni ok anya wer. Mano koro ne gilunga ne gin church choir na nagombo donjo e choir ing'e ni an aja SDA ga. Nagombo donjo e choir to koro duonda no ne bako gi koro na amua tu bana anyalo create thum, anyalo ndiko gimoro e wiya but ok andik e otas. Koro bang'e Kanyo emachake, achako gi wer athum, awer awera, diere kanyo nawero wende moko bwana magalagala. Niwero wende magalagala kaka mane? Nawero wende magalagala mar dhi nyombo, nago pichga nyombo. Koro wende nyombogo ne galagala na. Koro bang'e emadhi aloso thum moro. Ne en gospel moro matin. Achako gi gospel. Achako gi gospel to but ne ok odhina sawa. Owacho ni yawa Nyasaye. Mano e koro gima omiyo ne adhi aa e kanisa. Adhi awuok awuok e kanisa koro ok a concentrate sana. Yeah. Koro nyiso ni wende gi michako achaka gi gospel. An achako gi gospel, onge ng'ama ong'eyo ni nachako gi gospel but nyaminwa gi mamwa gi babawa gi nitie babawa to nosetho. Nyaminwa ema ong'eyo ni achako gi gospel, eh koro gospel mane achako go no Nok akete e mbui. Mm. Koro bang' madog akete e mbui ne nyako mojoga. Mm -hmm. Nyako mokidwar. ng'iso ane thum ni endi ni compose nang'o koso en gima nobiro ni kaka juogi to ka nobiro ni kaka juogi to ang'o ma nokeli don koro ing'e niya mhm. industry ka nyaka ibi gi Uniqueness. Koso iwacho nang'o? Uniqueness en gima in in iwuon ema in kode. Eh, you come up with it. Ko- Kibiro gi ma ng'ato birogo to ji dhi neno ni gik mwang'iyogo gi. Kamano. Yeah. Koro nwa- nagoye Nabedo abeda piny to aparo ni ya wang'o ma dang' atim. Achako ni awer awer awer awer abebo. Abebo kende ji osewero mang'eny. Ah, awer lava. Lava ji osewero mang'eny. I love you. Mago ji osewero. Nyako mojok. Nika try tu hivyo. Ikaenda. Hivyo ndivyo maisha yangu ilibadilika. Koro kawa baba wa mutu. Aha. Okawa baba wa mutu. Dong miti omiyo ayudo dhako nyamigori mo. nyamigori ni kanye sama ulose kodi ni. Gi sani. Gi sani to en ot. Nyiso ni udak achiel. Sani wan kode Nairobi ka. En ema oketa kanyo. Odagi. Gi sani ing'eyo ni pod aonge tich, pod aonge gima anyalo chamo sana but en to Nyasaye ne ogwedhe, ogwedho jodalagi maber, ogwedhe en gi tich motimo, hivyo. Kamano. Koro ng'ise ni sani en ema okonyi. En ema okonya but koro wiya kuot sana. Ok emomiyo ati ok adwa nahere sana. Adwa nago pap moro. Adwa nago pap. Ah, inyalo ng'isowa ni ah, waseneno thumbe kacha chande ma bende niwero godo osiepe. iwero godo nya Migori. Gigi ni ng'ama i record gi kanye koso magi en mana creativity mari in mi indiko mi record wer kendi? Yeah. Ah, gi an aonge ng'ama iluongo ni producer diergi go. Naonge producer. Mm. Dierego no aonge producer. Na an e producer, an e video, video ang'o? Iluongo nang'o? Ng'ama timo video cha? Videographer. Videographer. An everything. A compose but an diere ka naloso thum odidieng' adich. Chakre sa abich otieno, otieno mangima naloso thum. Ka gi kiny gimoro ging'eni to agolo video. Sa apar odhiambo video osewuok. En e Youtube. En e Youtube. Koro na kete ko iwacho nang' konstin kon kon kon ang'o cha? Consistency. Koro every every every week nyaka nago thum. Kamina ka nadhi atime. Eh. Igolo thum week ka week. Week ka week. Kendo noka spare nikech I'm the producer. Everything atimo kenda. Yeah. Ji wacho ni thumbe gi gieki gin thumbe go eki mana mamiyo ji walo. Inyalo wacho ang'o kata bende nitie message ma seche moko ikete thum sama igolo thumbe gi gieki. Yeah, ing'e niya, kosebedo komedi komedi ok ochuno ni nyaka iket message sana but in be nyaka igo mariek. Ipando gik moko mang'eny. Mmh. Koro nyaka dhano nyier. Mmh. An seche moko anya yanyo chiega e thum ka nyako marateng'. Chiega ok rateng'. To nyiri marotenge pok awinjo ni ng'ato wero nyako marateng'. Koro nyaka yanya yanya chiega lando. Mhm. Lando marach. Uh, kuom ranyisi, mm. ang'o miyo uh, thumbe gi gieki gidhiga mana taro gi dwaro ma jopiny nikech eh, ibiro nyako mojogi ibiro nyako marateng kia ni itimo nang'o eh, kiwe komedi mane iye nitiere ng'ama nochwanyi kamoro mi iwere thumbe kama gieki mm -mm. ang'e ni ng'ato nochwanya mm -hmm. Kaka adhi ataro nikech joka dhi kode arieya koro abiro nyaka akam opposite mondo maga odhi. Seche ma ineno akam opposite ne iyudo ka jathum moro maduong' to wiye rach bokore kawo gira post. Oduong' to wiye rach, inyiso nang'o? Dok koro ing'e niya, otemo jara kanyo, otemo jara kanyo bwana ni ni this boy will not go, will go, not go, koso wach nang'o will go far, Will not go far. will not go far. Aha. To ing'e niya, okia no promote. Eh. Seche moko ng'ato nyanyi comment gi- to kawo gicha, Mhm. odhi okete status to okia no promote. Mm, Koro ing'e ni kamano ake dhi. Kamano. Seche migoyo marach muneno kodhi. Uh, kuom ranyisi inyalo nyiswa ni ang'o omiyo niwero nyako mojogi nikech eh, mano thum mohiti molo thumbegi te nitie gimomiyo niwere koso nyako moro nitie mano osebedo ka chwanyi kama bedhe thumno kata sani ka, ka ng'ato oketo nago puta mm-hmm. a kanyo mm-hmm. nikech Be ng'ato ose ato breki ma noma? Be isechulo uni- sikul uniform? Wacho nang'o? Sikul fee. Misetieko. Mitiek skul fee. Kisetieko ni to obukore boli abola ni pungulu. Koro nyiso ni ng'ato nochwadi at break manoma. Ya, en at brek. Mm. Adieri ka.

Inyalo ng'iso ni sani endi wan e January kendo winjo thumbe igeno ni ibiro golo gimoro maliet mbele ka. In ikone fans magi ang'o? Gi sani, ah, aseneno madongo. Jomoko osebiro ira ka mowuonda owuonda owuonda. Moko osebiro mochako bola momeda depression sana mang'eny. Gik mang'eny, sani amoa.

Ida mako Yesu koro iwer ne Nyasaye to ne Nyasaye gi eki en wer mochomo yo koso pod idhi bagni. Dong'e ni awer Nyasaye to kata iwer to nyaka kaka iwero Nyasaye in gi gweth. Koro adwa neno ne mhm. adwa temo ne wero Nyasaye ang'e ane gweth mayudo. Mm. Kotamore mhm. Pod abro mako Nyasaye. Pod ibiro mako Nyasaye. Eh. Koro ng'iso ni in kanyo endi mondo bende ichago gospel kanyo endi eh, ja- ja- ja- ja- Januar ni endi. Januar nitiere kata mosego mosegol mabiro. Ah, odhi biro gimoro ok odhi biro on s- wach nang'o? Tarik apar gabich. Kapaga Beach. Mm. Dwe ni endi. Niluongo ni Nyasaye motamore duogone. Emosebedo koda. Koro wa expect gimoro maliet kuomi. Gigo biro ba. Mm. Kamano. Eh, ka- Kamano endi nyikwa Ramoga Jwang' pod odhi mbele ka endi gi twag achiel kuom bende jongologo eka bende isebedo kineno kanyo endi timo tich maler mokalo kendo bende wamedo mana kwayi ni kete mana ka endi kama to en e J Media man kodi en Jwang' Junior madhi mbele ka gi twak kod MC Top Kid mano endi Ilari Wuod Akarungu ma bende nochako ngologo eki wechego eki mag chwado beng' to mana mag miyo ji nyiero kawuono wago kode mbaka. Inyalo miwa penjo ni mari kanye comment. Eh, inyalo ngiswa ni to gie kinde ni endi. Mm. Be igombo gole kolabo gi ng'ato koso in ichung' kar tiendi? Labo ma gombo. Mm -hmm. Gisani to nagombo Yesu. Mm -hmm. Kaka donjo Yesu ne. Mm -hmm. To akwongo adonj ir Yesu maber. Yesu ema biro miya ja collab manyalo gogo maber. Pok ayudo, pok pacha oparo ng'ato. Mm. Diere ma ago angala kucho, natemo manyo Otieno Aloka mondo agogo collab, notamore. Otieno Aloka nota. Time ne okalo. Mm. Mano e gima notimore. Mhm. Sani to adonjo Yesu. Mhm. Mm. Koro nyiso ni lek mari mokwongo ne Otieno Aloka mondo igo kode collab. Mano ma be nang'eyo ni kagoyo wang'ni nyaka mew to notamore. Koro kata gospel madonjone adonjo mana e menyo nikech ing'e ni Nyasaye kisewer to inyalo dhi yudo gimoro maber. Eh. Adwaro ni mondo iwuo gi ng'i kamera chande, iwuo ane gi nyathi moro kata rawera moro ma bende nigi lek mondo ochop kama ichope ni endi. To kapok adhi kamano endi, gin ang'o marach e moloyo miseneno e industry ka nyaka nichak otho? Gima rach? Eh, gima rachna sana. Parana. Ok akoni gima rach no mbele nikech adhi chwanyo ng'ato kapok oneno gini. Ok, gima ber moloyo miseneno e industry ka. Gima ber moloyo, mhm. osiepna moro noorona 7000.

Mano gima berna. Miseneno. Koso simba nobido naluongi. Inya luonge e yamo mondo bende ofil ni kare in osiepne. But ok ohero publicity. Okay. Iluongo ni mhm. Patrick. Pato. Pato. Mhm. Akia ni bisi winjo ka were. Pato asewinjo thume. Eh, Pato konya moloyo dhako. Mhm. En mana donjo e gospel sana koro. Kika wer kubedi sa. Eh. Yeah, Koro mano be gima berna sana. kabisa. Mm. Osiepe moko base mako ma kitgi beyo. Ma timbegi beyo. Koro mano ber. Mano berni. Ada penji wach moro ka ma bende jopiny osebedo ka penjo mang'eny mokalo. Kinyalo dwoka, tidwoka. Ka ok inyal bende ing'isa yamo. Igik kanye gi wechego eki mag tiegruok mari? Tiegruok. Kanyo to koro ewinjo ka adhi wache mbele. Idhi wache mbele. Adhi wache mbele. Aha. Adhi wache mbele nitie gima nowang'o ya sana gi jomoko e media ka. Mm. Mano chuni mondo koro chak iwuog oko mar ah, bende ojuok mar tiegruok. Wadhi mbele. Erokamano ahinya ni miya kapela achiel. Kapela mane? Eh, moro amora kata wen nyako mojoga chande mondo koro ging'e ni wan gi MC Dop kid kaendi. Chwadna achiel kende to kasto wadhi mbele waloro chenro ma sani endi. Koro idwa nawer ne nyako mojoga? Moro amora. Asedonje gospel. Gona gospel kata na achiel. Nyasaye motamore duogoni emoserita Ruoth motamore duogoni en emoserita Yawa Yesu mok tem gi ndawane en emosebedo koda hmm, Jomoko yanya ni iya biro iya mabironi Ruoth emakele Mano ende kanyo MC Daf kod Hilary wuod Karungo kacha chande ka miwa gospel bende osendiko kanyo endi kendo chiegni gole e yamo. Miwa kanyo endi bende wach mogik ne fans magi los kodgi. Ne fans maga ago mos aweyo. I quite music mar Ohangla Comedy. Mm -hmm. Ada donje gospel. Mm -hmm. Ane ka Nyasaye gwedho. Asetemo 2020 higa mokalo ne. Mm -hmm. Atemo koni pod otwenya twenya, atemo koni otwenya twenya. Mm -hmm. An ng'e nitie diere ma nyocha quiet for 3 months. Mm -hmm. Ba na tuo ba na tuo. Mm -hmm. Ne mana stress sana. Stress emane yinyi. Mm. Mm. Ng'an ageno noweya. Mm-hmm. Mm. Nyamigori koso ng'a? Uh -uh. There's a friend man ahero sana to nodhi obola bola ni pangla. Mm. Nahero sana. Koro nodhi omiya tuo moro marach. Mm. Mamamwa wuotho koda sana. Mm -hmm. Wuotho koda kuom siptende gi sana. Mm. But onge wach. Onge wach. Erokamano ahinya kanyo Nyikora Mongo Ajwang'. Mano endi ne MC Dop Kid kanyo endi. Kapok watieko to nyiswa ni tiyudi nang'o? Jogo eki magombo yudi mondo ichwadnegi ngolo. Jogo eki magombo yudi mondo igonegi komedi giyudi nang'o? Lai go eki kochakore Facebook, TikTok gi mamoko go eki. Nyingi ng'a? Kata be nambani mar simu en ng'a? En, en mane? Nyinga iluongo ni MC Dop Kid. Mano Facebook, YouTube, TikTok, koro Instagram adhi donje very soon. Mane kendo midwa nadonje? TikTok. TikTok pod en mana mcdopkidke. Kawatieko kaendi, nitiere wach modong' madigomb nyiso fans kapok waloro chenro? Wach modong', dang' awach ang'o nikech an aseherou, aseherou gi chuny achiel, gibeyona nikech an gi fans moko bana machiwo negative comments, aherogi sana. Gimiyo afwenyo niya, kara anyalo dhi maber. Erokamano ahinya Nyikwa Ramogi Ajwang', mano ema kelo e giko mar chenro ma bende ng'e jathum kod bende Ajwang' Junior. Kama endi to en AJ Media, aduoko erokamano bende kuom yie mondo bende ikete kaendi. Warom e tielo machielo ne ng'e jathum mari ma bende biro ni kanyo endi juma ka juma kaka pile, ma Ajwang' Junior. Oriti masani Nyikwa Ramogi Ajwang'.